E conflicto di e siglonan, capítulo bintinuebe, E origen di maldad, parti un. Pa hopi hende, e origen di picá i e motibo pa esaki su existencia ta un fuente di gran confusion. Nan ta mira e trabou di maldat ku tur su resultadonan teribel, di miseria, dolor i desolashon, i nan ta puntra, Kon tur e kosnan aki por ta eksistí bou di e soberania di Un ku ta infinito den sabiduria, den poder i den amor? Nan no por haña un splikashon pa e misterio aki, i nan inseguridat i duda ta hasi nan siegu pa e bèrdatnan ku klaramente ta wòrdu revelá den e Palabra di Dios i ku ta importante pa nan salbashon. Tin algun ku den nan preguntanan enkuanto di e eksistensia di piká ta trata di hasi investigashonnan den asuntunan ku Dios nunka a revelá. I pa e motibu ei, nan no ta haña ningun solushon pa nan difikultatnan. I esnan ku ta kla pa duda i kla pa kritiká, ta gara esaki komo un eksküs pa rechasá e palabranan di e Skrituranan santu. Otronan, sinembargo, no por haña un solushon satisfaktorio pa e problemanan kompliká di e maldat. Dor di e motibu ku e sirkunstansia di tradishon i e interpretashonnan falsu a kubri e siñansa di e Beibel enkuanto di e karakter di Dios, e naturalesa di su gobièrnu i su prinsipionan di su tratu ku piká den skuridat, e ta imposibel pa splika e orígen di piká. Komo ke ta pa duna un motibu pa su eksistensia? Sinembargo, sufisiente por wòrdu komprondé en kònto di e orígen i e eksterminashon final di piká, pa komprondé e hustisia i bondat di Dios den tur su tratu pa ku maldat. Nada otro. ta wòrdu siñá ku mas klaridat di e Skrituranan ku e echo ku Dios den ningun manera tabata responsabel pa e entrada di piká, ku no tabata tin niun retenshon aksidental di e grasia di Dios, niun defisensia den e gobièrnu divino, niun eror den e gobièrnu di Dios ku por a duna okashon pa e lantamentu di rebelion. Piká ta un intruso, pa kua su presensia niun motibu por wòrdu duna. E ta misterioso, inesplikabel. Si nos hustifiké, nos ta defendé. Si un eskùs por a wòrdu hañá p'e, òf si un motibu por a wòrdu duná pa su eksistensia, e lo stòp di ta piká. Nos úniko nifikashon di piká ta e nifikashon ku ta wòrdu duná di e Palabra di Dios, kual ta deklará ku piká ta e kibramentu dje lei. Piká ta un manifestashon eksterior di un prinsipio ku ta den guera ku e gran lei di amor. Kua ta e fundeshi di e gobièrnu divino? Promé ku e entrada di maldat tabata tin pas i alegria den henter universo. Tur kos tabata den harbonia perfekto ku e Kreador su boluntat. Amor pa Dios tabata supremo i amor pa un i otro tabata imparsial. Kristu. E Palabra, e Yu Unigénito di Dios, ta bradad un k'e Tata Eterno, un den naturalesa, den karakter i den propósito, e úniko Ser den henter e universo ku ta bada por a drenta den tur e konsehonan i propósitonan di Dios. Pa medio di Cristo, e Tata a krea tur e sernan selestial. Pa medio di dje, tur kos a wòrdu krea ku ta den shelu, sea ku ta trononan òf dominionan òf gobernantenan òf outoridatnan. I tantu na Cristo komo na e Tata, henter shelu tabata ta duna homenahe. E lei di amor siendo e fundeshi di e gobièrnu di Dios, e felisidat di tur e sernan ku a wòrdu kreá tabata ta dependé riba nan akuerdo perfekto ku e lei su gran prinsipionan di hustisia. Dios ta deseá for di tur su kriaturanan un servisio di amor. Un homenahe ku ta brota sali for di un apresio inteligente di su karakter. E no tin delisia den un lealtat forsá i na tur e ta ofresé libertat di boluntat pa asina nan por dun'ele un servisio boluntariamente. Pero tabata tin unu kos koe pa pervertí e libertat aki. Piká a originá kuné. Kende despues di Kristu tabata esun ku tabata ta mas honrá dor di Dios, i kende tabata ta pará mas haltu den poder i gloria entre e habitantenan di shelu. Promé ku su kaida, Lúsifer tabata ta esun ku tabata ta pará na e promé lugá entre e kerubinnan wardadó. i e tabata santu i sin mancha. Asina Señor Dios ta bisa, Bo tabata tin e seyo di perfekshon, yen di sabiduria i perfekto den bunitesa. Bo tabata ta na Eden, e hòfi di Dios. Bo tabata adorná ku tur sorto di piedra presioso. Bo tabata ta ungí komo kerubin wardadó, i ami a poné bo einan. Bo tabata ta riba e seru santu di Dios. Bo tabata kana meimei di e piedranan di kandela. Bo tabata ta perfekto den bo kamindanan for di e dia ku bo a wòrdu kreá. te na e momentu ku inhustisia a wòrdu hañá den bo. Ezekiel binti i ocho, versíkulo djes dos te djes sinku. Lúsifer por a keda permanesé den e fabor di Dios, stimá i onrá dor di e ehérsito e angelikal. eherciendo su podernan nobel pa bendiciona e otronan i pa glorifica su Creador. Pero e profeta ta bisa tocante di dje i lo siguiente, Bo curason a bira orguyoso pa motibu di bo bunitesa, bo a corumpi bo sabiduria pa motibu di bo splendor. Ezekiel binti ocho, versiculo dieschete. Poko poko, Lucifer a kuminsá entregá su mes na e deseo di eksaltashon propio. Pasobra bo a hasi bo kurason manera kurason di Dios. Bo a bisa, Lo mi hasi mi trono mas haltu ku e streyanan di Dios, i lo mi sinta riba e seru di e asamblea. Lo mi subi mas haltu ku e halturanan di e nubianan. Lo mi hasi mi mes meskos ku e Altísimo. Ezekiel binti i ocho, versíkulo seis, i Isaías dies i kuater, versíkulo dies i tres i dies i kuater. Na lugá di pèrkurá pa hasi Dios Supremo den e sintimentunan i lealtat di Dios su kriaturanan, e tabata ta Lusifer su meta pa gana nan servisio i homenahe pa su mes. i kodishando e honor ku e Tata Infinitu a duna na su Yu. E prens di e angelnan aki a aspirá na un poder ku solamente Kristu so tabata tin e derechi di ehersé. Henter shelu tabata kontentu pa por a reflehá e Kreador su gloria i pa mustra su alabansa. I miéntras ku Dios tabata ta wòrdu honrá asina aki, tur kos tabata ta pas i felisidat. Pero un tono di desakuerdo awor tabata ta daña e harmonianan selestial. E eksaltashon propio i e servisio di e ami, ku ta kontrario na e plan di e Kreador, tabata spierta presentimentunan di maldat den e mentenan di esnan, pa kende Dios su gloria mester tabata ta supremo. E konsilionan selestial a supliká Lusifer. E Yu di Dios a presentá dilanti di dje e grandesa, e bondat i e hustisia di e Kreador. i e naturalesa sagrado i inkambiabel di su Rei. Dios mes a stablesé e òrdu di shelu. I ku dor di alehá su mes for di esaki, ku Lusifer lo desonrá su Kreador. E sesun ku a traé i trese destrukshon riba su mes. Pero e atvertensia ku a wòrdu duná den amor i miserikòrdia infinito solamente a lanta un spiritu di resistensia. Lusifer a permití pa su envidia di Kristu prevalesé i el a bira hopi mas determiná ainda ku promé. Orguyo den su propio gloria a alimentá e deseo pa supremasia. E onornan haltu ku a wòrdu duná na Lusifer no a wòrdu apresiá komo un regalo ku ta di Dios, i esakinan no tabata ta yama ningun gradisimentu for di dje na e Kreador. E tabata gloria den su briyu i eksaltashon. i tabata aspirá di bira igual ku Dios. E tabata stimá i reverensiá dor di e westia selestial. Angelnan tabata tin delisia pa ehekutá su òrdunan i e tabata bistí ku sabiduria i gloria mas ariba ku nan tur. Sin embargo, e Yu di Dios tabata Esun ku tabata wòrdu rekonosé komo e Soberano di shelu. ku ta un den poder i outoridat huntu ku e Tata. Den tur e konsilionan di Dios, Kristu tabata ta un partisipante, miéntras ku Lusifer no tabata wòrdu permití di e manera aki pa drenta di e propósitonan divino. E angel poderoso a puntra su mes, Dikon Kristu mester tin e supremasia? Dikon e ta mas honrá ku Lusifer? Bandonando su lugá den e presensia direkto di Dios, Lusifer a bai padilanti pa plama e spiritu di malkontentu entre e angelnan, trahando misteriosamente den sekreto. i pa un tempu skondiendo su berdadero propósito bou di un aparensia di reverensia pa Dios, el a trata di eksitá insatisfakshon en kòntra di e leinan ku tabata goberná e sernan selestial, insinuando ku nan tabata ta imponé un restrikshon ku tabata inesesario. Siendo ku nan naturalesa tabata santu, el a urgi. ku e angelnan mester tabata tin e derechi pa obedesé e diktanan di nan propio boluntat. El a trata di krea simpatia pa su mes dor di representá ku Dios a trata inhustamente kuné, dor di a duna e honor supremo na Kristu. El a claim cu di aspira na poder y honor mas grandi, e no tabata ta trata pa alza su mes, pero e ke tabata ta buscando pa sigura libertad pa tur e habitantenan di cielo. Pasina dor di e manera aki nan por a obtene un estado mas eleva di existencia.